Helo blant os, heddi ni'n mynd i weithio ar ychydig bach o rannu ar linell rif. Um, a felly y swm cyntaf sydd gyda fi i chi yw 24 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 6. Felly mae hwnna'n golygu sawl 6 sy'n rannu i mewn i 24. Felly chi'n gallu gweld y llinell gyda fi fan hyn. Felly, fi'n mynd i ddechrau ar 0 A ni'n mynd i orffen gyda 24, a ni'n mynd i wneud neidiadau o chwech, achos dyna beth 'y ni'n rhannu'r rhif i mewn iddo fe. Felly, mae gennym ni un set sy'n mynd lan at chwech. Os dwi'n cysylltu set arall, hwnna'n mynd â fi at 12, felly mae dau set gen i. Byddai tri set yn meddwl bod ni wedi mynd lan at 18, a mae pedwar set yna yn union yn mynd mewn i 24, felly ni'n gallu dod i'r ateb, mae pedwar set o chwech yn rhannu'n union mewn i 24. Er mwyn sicrhau bod ni'n gywir, ni'n gallu defnyddio'r dull gwrthdro, sy'n golygu bod ni'n gallu rhoi'r pedwar, lliosi fe gyda chwech, a ydy, mae hwnna'n rhoi 24 i fi. Y tro yma, ni'n mynd i wneud y rhif 76 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda chwech. Yr un yw'r broses eto, felly ni'n mynd i roi'r 0 ar y cychwyn a 76 fanna ar y diwedd. Ond y tro yma, dwi ddim eisiau neu, neu, neidiadau o un set bob tro. Gawn ni weld os gallwn ni wneud nediadau sy ychydig bach yn fwy. Felly, os dwi'n edrych ar y rhif, dwi'n gwybod bod deg set o chwech yn rhoi chwech deg i fi. Deg llos i chwech yn rhoi de- yy, chwech deg. Felly, y tro hyn, dwi'n mynd i wneud naid o ddeg set,

Jyst y dau fanna, dau set, sy'n mynd â fi lan at 72. Felly, os dwi'n adio'r setiau sydd gen i ar hyn o bryd, mae gen i 12 o setiau, ond mae pedwar gen i ar ôl. Felly, dydy chwech ddim yn rannu mewn i pedwar, felly mae gyda ni pedwar yn weddill, sy'n golygu bod gyda ni 12 set gweddill pedwar. Felly mae 76 rannu gyda chwech yn rhoi 12 gweddill pedwar i fi. Y tro yma, ni'n mynd i wneud e swm 127, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda chwech. Union yr un peth yw'r broses, felly mae 0 yn mynd fan hyn, Mae 127 yn mynd ar y diwedd. Nawr te, dwi'n gwybod bod deg set o chwech yn rhoi 60 i fi. Dwi hefyd yn gwybod bod 20 set o chwech yn rhoi 120 i fi. Felly, y tro yma, dwi'n mynd i wneud naid o 20 set. Felly, mynd i mynd i fynd i fan hyn, a mae hwnna'n mynd â fi syth lan at 120. Nawr, dim ond saith sydd gen i ar ôl. Wel, dwi'n gwybod bod un set o chwech yn mynd i fynd â fi lan at 126, sy'n golygu os dwi'n cyfri'r setiau, mae'n rhoi 26 set i fi, mae'n ddrwg gen i, a mae gen i gweddill un gen i ar ôl. Felly mae 127 rannu gyda 6 yn rhoi 26 gweddill 1. Felly, ni'n mynd i roi cynnig ar un swm arall yn y gyfres hon o rannu ar linell rif, a'r swm yna ydy 285, a'r tro yma ni'n mynd i rannu fe gyda 14. Nawr, mae hwnna i weld falle eitha heriol, ond union yr un peth i ni'n mynd i wneud, union yr un broses. Felly mae gen i 0, a mae gyda ni 285 ar y diwedd. Nawr te, os ni'n meddwl am setio o 14, dwi'n gwybod bod deg set o 14 yn rhoi 140 i fi. Bydde 20 set o 14 yn rhoi 280 i fi, felly ydw i'n gallu wneud hwn? Ydw, felly yn syth, dwi'n mynd i wneud naid mawr o 20 set sy'n mynd i fi yn syth at 280. Nawr te, ydw i'n gallu wneud unrhyw beth arall? Ydy 14 yn gallu rannu mewn i'r 5 yna sydd ar ôl? Nac ydy, felly yn syml fy ateb i yw 20 gweddill pump. Felly, does dim ots os ydyn ni'n rhannu gyda rhif un digid neu rhif dau digid, yr un, yr un yw'r broses. Felly, yr ateb, 285 rannu gyda 14, yw 20 gweddill pump.